Хөрмәтле тамашачылар, без сезне кунакханә сәхифәсенә чакырабыз. Кичә, 6 нчы июнь, бөек шагыйрь Александр Сергеевич Пушкинның туган көне иде. Һәм шул уңайдан безнең студиябездә кунакта Пушкин иҗатына тугрылыклы кеше, нәфис сүз остасы Розалия ханым Зәкиева. Хәерле иртә, исәнмесез. Хәерле иртә.
Розалия ханым, менә сезнең Пушкин белән мавыгу, аның иҗатын репертуарыгызга алу кайчан башланды? Менә Пушкин иҗаты белән кызыксыну кайчан башланды, дип сорыйсы килә.
Мин теге әллә нинди зур ачышлар ясый алмам. Э, Пушкин турында да бик күп язылган, бик күп әйтелгән. Э, Пушкин кайчан каян кергән миңа? Мин рус мәктәбен тәмамладым. Шуңа күрә ул миңа беренче класстан, мәктәп елларында безнең бик әйбәт укытучыбыз иде. Э, рус теле әдәбиятеннән Челнокова Валентина Алексеевна. Ул һәрвакыт тәрәз каршына баса иде дә шигырьләр укый иде. Бәлки шуннан кергәндер. Гомумән, рус әдәбияты Нигезендә үскән бала инде мин бераз. Аннары театр училищена кергәч, әлбәттә, ни татар теле белән татар әдәбияты һәм шулай ук тәрҗемәләр. Тәрҗемәләр инде миңа Пушкин тәрҗемәләре. Алар инде концертлар, филармониядә эшләгәндә, балалар өчен программалар эшләгәндә. Һәм, гомумән, ничек Пушкин? Пушкин ул, тел, иман, Тукай, Пушкин, Вөҗдан, намус, милләт, ярату, сөю, алар барысы да бер синоним кебек. Мин берничә генә үземнең фикерләремне, үзем теге кечкенә генә ачышларымны бүген сөйлисем килә. Ни, улыма бер ун, унике яшь иде микән, улым инглиз гимназиясендә укыгач, мин китаплар алам. Английская поэзия в русских переводах дигән. Шуннан үзем дә карыйм. Монда инглиз телендә,

Перевод Пушкина. Инглиз балладасы рус телендә. Моны рус халкы үзе народная песня дип җырлый. Ләкин бу рус халык җыры түгел, бу инглиз балладасы. Моны Пушкин сүзләренә башкарылалар, башкаралар. Һәм ул алай гына да түгел. Карыйм, Дәрдмәнд. Козгын козгынга очадыр, Козгын козгынга әйтә, Козгын, карным бик ачадыр, Кайда җим бар дип әйтә. Козгын козгынга җавабын әйтәдер, Мин җим табамын, Яшел тугайда ятыр, Алдап үтерелгән батыр. Кемдер егетне үтергән, Алган йөгерек атыны, Бил Белде бизәнеп утырган өендә яшь хатыны Дәрдмәнд. Менә Инглиз балладасы шулай иттереп Пушкин аркылы безнең әдәбиятебезгә кергән. Чыннан да шактый кызыклы җыр. Менә шул өч нидә, куплетта күпме тирән тарих, мәгънә, сөю, ярату, бизәнеп утырган хатын Ә монда козгыннар үзенә җим тапканнар, аның батыр җегете җим булган. Чыннан да шактый кызыклы күренеш. Инде менә тәрҗемәләр мәсьәләсендә сорыйсы килгән иде. Пушкинның татарчага тәрҗемәләре. Тәрҗемәләр бик күп.
Мин ул хакта бик күп сөйләгән дә идем. Ул безнең язучыбыз Мәхмүт Мәкъсүттә бик күп язылган ул, аның мәкаләләре дә бар. Мин аның буенча сезгә сөйлим. Пушкинның 100 еллык юбилеена Беренче әсәр дип язган инде ул Бахчисарайский фонтан. Аны башкорт язучысы Мәхмүт Сәлим Өметбаев тәрҗемә иткән. Ләкин аннан алда тәрҗемәләр булган, кайбер шигырьләре тәрҗемә ителгән. Оренбург ягында Кадетский корпус кадеты Кадышев, Кадышев дигән җегет тәрҗемә иткән. Ләкин ул сакланмаган. Аннан соң инде Ә бездә бик күп тәрҗемәләр Тукай, ләкин Тукай иң кызыгы тәрҗемә дип язмый ул. Пушкин әсәрен әсәрләреннән Тәкълид.
Әйе, нә- нә- әйе, Ияреп- шундыйрак.
ияреп язу. Ияреп язу, а, э, башкачарак ничектер яза. Тәрҗемә дип әйтми. Күрәсең, теге, Пушкиннан, э, Пушкинга әйе, ошатып. әйе, Пушкин Алтын әтәчтә, э, теге Тыйнаклык, үзен Пушкин алдында, Кечерәйтебрәк күрү. Әйе, менә шундыйрак илаһи күреп, андый бөек шагыйрьне тәрҗемә дип әйтергә, күрәсең, тыйнаклыгы кушмый. Ә югыйсә, гаҗәеп, менә без хәзер Тукай юбилейларын үткәрдек, нигәдер ул әсәр яңгырамады. Русча әйткәндә, вершина татар телендә булган Пушкинның әсәре татарча да яңгырый торган. Аннан соң инде мин күп башкардым сәхнәдә Зөлфәт тәрҗемәләрен, Зөлфәт абый тәрҗемәләрен, Талисман, э, кайчандыр 24-25 елларда сөргендә Одессада ул гашыйк була Пушкин. Ул һәрвакыт гашыйк була. Әйе. Ул бик ярата. Шагыйрь кешегә хас әйбер. Әйе, әйе.
Граф Воронцовның хатыны Елизавета Воронцовага һәм шунда диңгез буенда йөргәндә, хәтта Босфор ягына күрсәтә, бергә качарга, корабка утырып китәргә. Ләкин ул тәкъдимне кабул итә алмый, графиня Воронцова. Һәм шунда Пушкинга Сердолик ташлы йөзек Бүләк итә. Ул йөзек бар, менә бу, менә шушы сезнең эленеп тора, менә бу Тропинин портреты. Тулысынча алганда, тулысынча, бу тулысынча түгел. Кулы аның шунда китапка куелган, менә шушы кулында аның йөзек. Анда ул ике бармакта йөзек. Кайсы икәнен менә мин таба алмадым аның, ни,

Укып китәр кебек. Там, где волны бушуют. Ялгыз кыяларга диңгез бәргәләнә. Ул якта ай да кичке эңгерләрдә яктырак булып яна. Наз-ләззәтләр белән тулы хәрәме мөселманның шул якта назлы зат Бирде Үз талисманын назланып әйтте, Сихерле, көчле бу талисманым, Сакла мәхәббәт бүләген, көчен тоярсың аның, Чирдән, әҗәлдән ул сине сакламас, җаным, бәгърем, Гарасат давыллардан да коткармас талисманым, Күммәс ул сине шәрыкнең зиннәтле малларына, Тезләндермәс пигамбәрнең кавемен алларыңа, Чит илләрдә зарыкса да, Сагыштан синең җаның, Гүзәл Төньяк тарафына Илтмәс бу талисманың. Ләкин мәкерле карашлар Кагылса күңелеңә, Йә кара төндә иреннәр Үпсә, сөюсез генә яраланмас саф йөрәгең, җинаятьтән, хыянәттән саклар бу талисманым. Субханалла.
Менә татар телендә дә Александр Пушкин ни дәрәҗәдә оригиналь һәм матур яңгырый икән. Димәк, бу Зөлфәт абый тәрҗемәсе булды инде. Зөлфәт абыйның тагын бер тәрҗемәсе турында мин әйтәсем килә. Әйе, әйтегез. Аннан соң Одессадан ул Михайловага кайта. егерме бишенче елда һәм күңеле тулып анда балачакта күл буенда мәгарә ясап уйный булалар алар балалар һәм шул мәгарәдә тәртип ясатып үзенең хезмәтчесеннән шунда урындык эскәмия куеп өстәл куеп чырай яндырып коръән укый һәм коръәнгә багышлап подражание корану дигән шигъри цикл яза Тугыз шигырь анда. Җиденчесен укып китәм. Безнең Тукайда да бар. Нешкәрә күңелем Коръән алып укысам, күңелем киңәя, сәҗдәләргә ятам, тәсбих хатам, рухым ләззәтләнә, кинәнә, һәр аяттан эзлим әллә ниләр. Менә Пушкинда да бар. Аваздаш. И Аллаһ колы, уян, и бәндә, Чыра яна бит тын мәгарәңдә, Иртәнгә кадәр шул чыра яныр, Тынмас сагыштан сине коткарыр. Ихластан булсын кылган һәр догаң, Ярлыкау сора газиз Аллаңнан, Коткар, Ходаем, яман төшләрдән, Догалар кылам аулак кичләрдә. Кояш та чыгар, булырсың көчле, таңга чаука Коръән шәрифне. Сөбханалла.
Инде менә Розалия ханым күргәнебезчә, Пушкин иҗаты, Тукай иҗаты кебек үк чорлар дәверләрне узып киләчәккә атлый. Әйе, һәм берсеннән берсен аерып, татар әдәбиятын миңа калса күз алдына да китереп булмый, һәм бүген дә сөйләп булмый Пушкинны болай гына Тукайсыз. Мин шулай дип аңлыйм. Чыннан да шулай. Бик зур рәхмәт сезгә, Рузалия ханым, бүгенге тапшыруыбызга килгән өчен бик кызыклы менә әтрафлы мәгълүматлар ишеттек әле үзебез өчен. Киләчәктә дә сезгә иҗади уңышлар телибез. Үзегезгә дә уңышлар, хәерле иртә, рәхмәт игътибарыгызга, мәхәббәтле булыгыз. Рәхмәт.
Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта нәфис сүз остасы Рузалия ханым Зәкиева булды. Ә тапшыруыбызны җыр белән дәвам итәбез.